jaikuaáta avei hína oreko avei hína característica del folclore apytu'ũguigua tavarandu folclore espiritual o animista, mba'eapoguigua tavarandu folclore material o ergológico.

supersticiones y demás común en una población concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo social. Además se suele llamar de la misma manera al estudio de estas materias. Tavarandu niko peteĩ kuaaty ijáva ava kuaaty tembiapoguiguápe, ohapykueho, ombyaty ha oikuaa oikuaaukajeýva arandu ka'aty, mayma kuaaty oguerekoohaguéicha tavarandu oipuru avei aporeko ha tapereko oipytyvõva ichupe ohohypyty hag̃ua hembipota. Tavarandu térã tetãkuaa ha'e kuaaty, disciplina, ciencia, tetã rembikuaaguyguá. Upe ñe'ẽ omoheñói va'ekue peteĩ karai katupyry hérava Williams Johnstone's ary su poapysa irundypa poteĩme, ha ojepuru oñehenói haguã umi mba'e Chae jeroviapy, creencias, jepokuaa costumbres, Mombe'ugua'u mitos, mombe'upy leyendas, ñe'ẽ arandu proverbios, ñe'ẽnga refranes. Tetãygua rembiapokuéva, upe ñe'ẽ ojepuru mayma tetãme, yvy ape ári oĩva. Cuáles son las características del folklore? Primeramente es tradicional, se mantiene con el paso del tiempo y se nutre de costumbres y sucesos

Se conserva desde hace mucho tiempo hasta el presente, aunque haya variado. Es comunitario, regional, nacional e internacional. Puede ser característico de una región o de una de una o varias naciones del país. Tavarandu ñemohenda, clasificación del folklore. Apytu'ũguigua tavarandu. Kóvape oikepaite mba'e tavarandu gua oñemombytáva ñane apytu'ũme. tekotevẽ'ỹre jahecha térã jajapo. Hyepýpe jajuhukuaa ñejovake, ñeriregu'e, ñe'ẽ, ñemiguerojera, mombe'ugua'u, mombe'upy, káso, ñemombe'u, ñe'ẽnga ha hetaitei mba'e. Ñe'ẽjovake, rrelasión, niko ñe'ẽpoty'imi joguaha ja'éva ojupe ha ñane irũ ombohováva. ombohovakekuaáva ñandéve, ja'éko techapyrã hína kuaápe, mombyrýgui ningo re'aju tuichaite che pyruru omanda chéve la médico ha'u hag̃ua nde juru. Mombyrýgui ningo reju tuichaite nde pyruru omanda ndéve la médico re'u hag̃ua ku rejuru.

Pejaguereko jerovia creencia, peakatu heta jaguereko. Mba'e he'ise upéva? Ha he'iséina ke niko umi mba'ekuaa jaguerekóva jepe moñe'ẽi rei upéichavérõ jepe ojepuru tapiáva oparupiete oñembohovái mba'e hesakã'ỹva jareko techapyrãramo hína jepa marakaja hekove pokõi, marakaja hũ ome'ẽpo'a. Upéi jareko jerovia jerovu, superstición, niko umi mba'ekuaa oñembotuicha oñembotuichareíva. Ja'eporãsérõ jerovia jerovu niko ha'e hína umi jeroviapy ñemongakuaave. Ñamoĩta ja'e ko techapyrã ramo hína jepa typycha okẽ kupépe pya'e omondo ogapýgui jakayku'ỹvape, ha upéi heta jarekói avei hína jajerovo. Upéi jareko hína ha'éva hína jerovia katu, rrelihión. Ñane retãygua omomba'eguasu opa mba'e ije'eijáva jerovia katúpe, taha'e ha'eháicha, péva péicha opavave jaguereko peteĩ térã térã hetave ñangarekohára, jareko hína jepa. San Blas ha'e mba'ére ha'e oñatende o mba'ererekua ha'e, ha'e ajy orerekua, San Roque jagua ha imeguãva rerekua, Santa Lucía ohecha'ỹva rerekua. Pe ijaguerekua jepa he'i avei ñande ke Paraguaýpe, Paraguáipe héra guarani reheve jahechakuaa gueteri Tupanói, óga ñemongarai, jepokuaa ha jerovia porã rehegua, upéva jeko hekovai vaekue, iñakãiva heta vaekue ha estacionero kuéra opurahéi ha asýva kurusu árape ha arapokõi y marangatu, upéva oiko hína Semana Santa-pe, cuáles son los santos protectores, jareko hína San Antonio para encontrar novio, encontrar objetos perdidos. Upéi jarekohína Arcángel San Miguel para protección y contra la negatividad artística, moribundos y enfermos. Jarekohína San Francisco de Asís, animales, para no morir solo, contra fuego, familia, paz. Ha upéicha avei kára yande jaikáhina ñaimehápe hína jarekohína la ñane santo ha upévare ñande jajerovia. Pejarekohína avei la ñepohano Chae Medicina Populares. Paraguáipe hetave oĩ tapicha hasy katu jave oñepohanokáva pohanohára ha'e Chaépe ha umi Chae umi Chahápe Ñe'ẽ ojepuruvéva ñomongetahápe ha'e hína Avañe'ẽ. Umi pohanohára ha'e Chae oipuru pohãrõ umi mba'e oguerekóva hekohápe.

ñahe'ẽ nahi'ãi jaheja tesaráipe guaranikuéra oikuaa porã va'ekue upe hekoha. Upéi jareko hína avei mba'asykuéra guaraníme, jareko hína jepa ha'éva hína karão, py'aruru, tavardíllo, kambyjere, mitãre, mitãrese, Peẽ mitãrete rasy, isípula, tovepireko ha ambuéva. Mba'eapoguigua tavarandu, folklore material o ergológico. Kóvape oikepaite mba'e tavarandugua oikóva mba'eapo rupive. Heño guive ava ojapo heta mba'e ipópe. porohap'ápe oikehína ogapo, tembi'u apo ha opaichagua mba'e apo, ñanduti, poyvi, ovecha rague, umíva. Yma jepa óga ojejapótamo ajépa oñemopu'ãva'erã oñemohendava'erã tekotevẽháicha ani hag̃ua yvytu vai ojeity hi'ári. Pe jaguereko tembi'u paraguái, tembi'u apópe ojepurukuaáva, ymaguara jepa oiporora ramirõ, avati, kure ñandy, kamby, kesu, ryguasu, rupi'a, mymba ro'o opaichagua, moheja he'íchapa aja kondiménto, apytépe jajuhukuaa hína áho, cevói, ky'ỹi, asuka, juky, laurel. Tembi'u paraguái apytépe oĩ hu'itĩ maimbe, rora, kavure, mbeju, chipa, so'o, jukysy, so'o josopy, so'o apu'a, so'o chyryry, so'o ka'ẽ, bife koygua, asado de carne de guiso, payagua mascada. Heta jareko ñane rembi'u paraguái. Pe jaguereko avei hína iporã jaikuaa hína tetã o e tetã o moõpa o táva, moõpa ikatu ja topa hína ñane mba'e te etea ha'eva hína artesanía. Ja reko hína las e artesanía ja sue mba'e apo táva oje japo jápe ha mba'e oje japo upéva. Káda departamento tiene su distrito ha upépe oñemombe'u mba'épepa oma'apo hikuái. Por ejemplo ja reko ajépa hína ita. aregua ha tovatĩme, mba'eapo ñei'ũ ha tovatĩgui katu tovatĩgui, karapeguápe katu ojeapo poyvi, ojeapo avei hína pe San Miguel-pe ojeapo hína ovecha rague, Jataitýpe ha Opo'i, Kapiatã typycha, Luque-pe mbaraka mbaraka ha opaichagua jeguaka Itaju ha Kuarepotĩgui. Límpio pe katu japo karanda'ýgui, itagua katu ñanduti piri vevýi pe póncho sesenta lísta, ka'aku pe mba'e he'ẽ, koronel bogádo ha Eusebio Ayala pe katu ojejapo chipa, atyra ha ypakarai pe katu vakapigui ojejapo hína vakapi popo, heta mba'e ojejapo upévagui. Upévare jepa káda departaménto jareko departaménto, por ehémplo, Concepción pe ojepo tallado en madera, Cordillera por el caso de Ka'akupe, piro grabado en madera y orfebrería, por ejemplo pirivevýi, poncho sesentalista, Guairape jaiko jatayty, bordados en aopo'i, ka'aguasúpe katu artículo de madera, Misiones, San Miguel, artículos de lana, Paraguari katu jaiko karapegua, tejido de algodón, encaje, ju, Piraju, tejido de algodón, central pa tujako itagua, encaje ñanduti, pa karai, arte en cuero, luque, filigrama de oro y plata, arte en cuero, aregua, alfarería, limpio, artículos de karanda'y, ita, cerámica, lambaré, arte en cuero, y en Asunción katu ojapo tallado en asta. pejarekohína juegos tradicionales, juego tradicionales pejarekohína la pasatiempo ajépa ajépa ajépa la kuã irũ kañy, balita balita kortu, oje'e chupe carrera, carrera de caballos, carrera vosa, cinto kañy, heta mba'e ñemosaráirã jareko avei, upéi jaguereko ajépa he'i chupe creencia

Pejareko la vestimenta folclórica del hombre y la mujer, por ejemplo, traje tradicional femenino, orekuarã typói, falda, enaguas, peinado, accesorios, ha upéva jepa cada uno orekopaitérã ko'ã jepa hína, son los trajes tradicionales, por ejemplo, la accesorios, por ejemplo, oro de. óro de áro de tres pendiente kon piédras ode filgrána, peinétas kon inkrustaksiónes de piédras, rosário de óro o pláta, mantilla kon motívos floráles en ílo de kolóres. Pe ajeva, ñande jahasa mitãkuñakuéra mba'éichapa oñemoporã ha iporã añetete la ñande ñanemba'eteetépe, kuándo oipuru jave hína la ñanemba'éva, cuando utilizan los trajes tradicionales. Pejareko trajes tradicional masculino, jeikuaavahína la camisa aomorotĩ, aopo'i, pe ipantalón que siempre se le pide que sea color negro, faja, pañuelo, sombrero piri con cinta negra, poncho de sesenta lista, upéi jarekohína avei ajépa medio de transporte, yma jepa la medio de transporte ojeipuru va'ekue como caso de carreta, Kavállo, vúrro, murikámi ojeporu ojeho hag̃ua oñejuva heta mba'e o ojeporu kómo médio de traspórte. Erramiénta antígua jareko pála, asáda ha heta mba'e. Huguéte antígua, por ehémplo, tambór batido kon bolítas kolgádas. trompo, juguete de nueve aros, heta jarekovai hína la ñembosarái ymaguarea, jareko pe balita, néi, péicha opa ñande mbo'epy ko ára pegua, ha tape hasa porãite ha tape momba'ete ñandeve ñande mba'eteetéva, pehendu háicha hína jepa heta mba'e hína ñande ypykue, ojapo raka'e hikuái, ha nohejái hikuái tapykuépe ha'éva ñanemba'ete ha ñande.